Akaka dong ni piwa an awinyo lok pi lutela ma joni bino waromo ngoko joni ma gibino gitimo biacara i apar. Ci ka iwa nget waromo nekogi onongo weng pien ni to ma tye ka timme botwa ni a ki tung bot lumaci.

Atye won kom business community Puno dyang training center wan watye kany ento watye ki ayela mapol ma wanongo i kabedowa eni obedo co dul aranyi ma gia ki i ajumani ma gilwongo ni gin lumadi ka gibino kany gidonyo ma nongo pe Dano tye ki ngec i komgi, kimako dano kinekogi neno alanj ma nongo ka ipoto i kit ma pinywa eni obedo kwede nongo calo ker pa adwi ma okato angec-ci en aye dok odwogo cen kwede ci nongo kitongo dano ki panga kicelo dano ki atero co joni wango odi, gicwako jami macalo lee ma dano tye kwede i pagi. dyegi gweni kicito kwede ka wacwalo okokone ocito malo bot gamente ma nongo kun wati wa ki evident macalo lyel mutime ma nongo nyuto bot gamente. ada i kare ma nongo jami otimme atima gamente teme ni giloko iye ento i neno wa waneno calo gamente tye ka bwolo wangwa pien gilyeto lok i wang ca ma gineno lyel i nge nino aryo adek nongo lok opye o so wan macalo watye i kabedowa wabedo i wi wawil ada wanongo calo iwaci gin mo marac dong pe po dok jo onongo odwogo wigi en timgi acel ma i kine i ariya ki apar wiye abiro obyelo bino an ma atye i lok eni latin ma mega nongo aye awano ma kicelo latin awobi ma pud mwakane tidi otero ma romo adek so wa i cawa ni eni gin mo ma gamente atimo iye pe. lwak ma gito kany-nyi gitye lok ada mo ma pud peya gibot ki meno pien i neno wa dong waneno calo wai gamente en aye tye ka timo ka pyeyo dano i kin jo ma tye ka bino ka lweny i komwa-ni jo mukene aa wa i weny nai jo mukene Obedo jo ma a ki i kam pa lupurucit, jo mua ki Southern Sudan ma kimiyogi kabedo piny kenyo. Meno tye i kin jo ma gitye ka lweny i komwa kany. Dong marac loyone ma dong pud otimme me agikki eni, jo ni gibino gidonyo i kin dano gibedo gituko kacel wa odilogi dano gibino giwilo wil icuk. Ci oo nino mo jo-ni ocako mako dano calo adwir, kine keny aye gimako iye rwot kweri ma tye lakwat, gumako iye awobe ma romo adek pien otongo jo-ni ginekogi, lakwat-ti obedo latela macalo rwot kweri en aye dong gitimo marac gibaro wa iye ma i kare ma watye ka coko lyel. kwanyo lyel ci kiniga ma wan watye kwede nyo dong wamoko ni lyel myero pe ongol ki tung en myero lyel ongol kany tela me yamo calo MPs gingol ki lyel ki i gudi lakangi gicit kwede i gulu gamente ma gibino macalo polic pe giye giburo boda boda mutingo lyel kitwerogi gitamo wi lyel gidwoko adwomani. oo kunu dano macalo adano ma kun bene nongo dano tye wek giket obed calo iwee ngat ma onongo peko obedo pe ki keto lyel wa labongo timo kit treatment mo i kom lyel lyel tye ka mol i ret ma dong tye marac lyel tye ka bale wa ngat mo ma romo cung iye pe ada ki koko ma dong watye ka koko man aye labol. Olanya Gilbert oa oringo ocito Ajumani ki Gamlyel, ma oo kunu obedo bene ijemo matek ma dong omoko ni ka dong to tye ginek en ai ikom ngo ikom dano mukene ma gineko gitye kenyo ni. I agiki ne Gilbert ocoko lyel dul kwede gulu. Iyonge watye ka bedo wawinyo ni joni tye ka yubbe. me bino ka bolo ataka i komwa ento tyen lok kikome weko wan ange ni joni tye ka lweny ki komwa pi gin ango pe ma ka onongo ni wan kerowa tye macalo wan Acholi onongo kono watimo gin mo marac dong pien neno wa tye ni gamente aye tye ka piko kin dano kin madi ki Acholi. ma ba weko mone ma ba bedo i kin acholi ki madi peya ba tum an macalo an ni nongo gineko dano na ci ka i diki mere ka lamadi mo obino ki areya na abe neno macalo dano adana nongo pe obe nen maber omiyo wa winyo lok pa tela wa Aka onongo ni piny wan awinyo lok pi lutela nyo joni bino waromo ngoko joni ma gibino ki iteng biacara i apaya ci ka iwa anget waromo neko gi ono weng pien ni to ma tye ka timme botwa ni a ki tung bot lumadi ma gin madi ene gibino gineko dano nongo gibolo abok nek mogo maraco manongo pe calo dano en aye tye ka meko kwede luwil omyero wamoko ni dong ka watye iye eni wan dong kong wamito wabed wan macalo wan acholi macalo wan wegi gang lamadi mo dong pe wamito ongol areya wa kong pien ni to ma dong tye ka tore eni okato i komwa ma miyo ki diki maka. kube mo obedo tye pien dano wat i kingi tye inongo in tye i acholi kany iwoti ma itye i ajumani ma i kin gin eni tye ka loro wa wang i yo me kubo lutino kwan me cito ajumani jo ajumani bene tye ka lworo wang i yo me bino bot wa kany ki tyen lok eni te dong gamente tye ka nene ni gin eni gin marac myero gamente okat iye ki ryek con mo me neno ni gin eni myero ocung anga ma tye ka kelo gin eni co ka dong wan onongo pe ki rem ma dong wan wamoko ni gamente en aye tye ka piyo madi i komwa ci dong kom dano lit miti tek dong wawinyo ni lumadi tye ka bino me olo oto myero wagwok komwa me neno ni lamadi mo myero pe odony ka odonyo ka dong diki maka en bene onongo lok ne dong wan bal wa pe pien to wang kitye ka timone pud lakucel pud pe waloko ki ceng ma wan wayero lokone kong wamito wanen ka gamente en aye kato iye dong gitic mo ci kero pe apeya bot Acholi pi kit ma gamente eni tye ka diyogi kwede omiyo watye ka bedo kany kare ki kare watye ka winyo ni dano oto i apar to ma tye ka timone i apar-ri gibino gineko ki i gangi kite ma nongo bene pe icito ka yenyo ngat mo i bor piny. In ibedo meri gwok ca mukene ia i poto ki olo me tic ibedo i gang man in dong ipo co ma romo apar ki wiye pyera aryo bino ci nongo dong in keni keroni pe miyo kelo to ci an atamo ni lok aye ni wun jo ma lukwed ka wubino ki man myero ka onongo wangeyo onongo wan waguro jo munongo reto i kom peko egini weng. ma in iwinyo ki bot ngat acel acel kit ma nongo kiketo kwede reto i kome wa labongo bal mo ma en tye ka ngeyone i kine kenyo wa lutino matino ma pud karigi pe romo lweny teke ginongo mere gin wa lutino kwan ki lok eni nongo kaba dong mito wan wiwa otem dong pe wakok bot tela tela pe tye ka nenowa gamente eni pe nen calo wan watye i Uganda. ci nongo wamito ngec mo maber ki bot gamente ma miyo wan angeyo ka wacungo iye pien gin eni dong odwogo paco ka cungo wa dong pe ibedo mot igangi i agikine inongo to ki igangi kare ma kikwanyo wa kikany ki kam onongo gin eni pe gitero wa ki kam luditowa aa giweko kany gucito i kam pi ayelayela ma tye arali eni nyo pi gwok ma gorogi bot gamente wek adwi odonyo mayo i kabedo lye ni dong giguro dano odok ki kam co aa ki kam dong me dwogo cen gamente wek ngat acel odok i wi obwone kine kenyo pe inongo wi obwu pa lamali mo kany Jo mi nongo gitye ka nongo tone weng ngat acel oa okemo kabanakel niang en oweko ma en a ki kany bedi ka in icito ibedo mwaka ma romo abic nongo wel dano ni omede pien dano nywal omiyo wel dano ma obedo kany kato kare ma dano ma oa ki kany onongo tye kede ni ci an atamo ni gin mo man aromo lokke ni odi mapol pe wan dong waol ki lakwede tim eni to labongo tyen lok-ki dong oromo komwa ci pe ber tutwal an atamo ni apwoyo apwoyo tutwal